ویلکم ٹو بیک ویور نیو ادر ویلاگ خوبصورت جا ویلاگ ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے برا تہاڈا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیا اللہ ویلکم ٹو بیک ویور سلام تھی گیا پیار بھرا محبتہ بھرا سارے یار دوست احباباں کو جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن ساڈا چینل کریسن سبسکرائب یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا بھرا تہاڈے دے اندر شکتی آ گئی ہے یعنی کہ روح آ گئی ہے ڈکی والی چلو کوئی گل نہیں ماشاءاللہ جلد جلد ساڈا چینل مرے سبسکرائب خوبصورت جا جڑے ساڈے بغیر سبسکرائب کیتے ساڈی ویڈیو ڈیدن انہاں دے اگوں ریکویسٹ ہے ساڈا چینل سبسکرائب کر گھنن پیارے پیارے خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے تے ماشاءاللہ پکھا چلدا پیا خوبصورت جا ٹھڈا ٹھڈا ہوا ڈیندا پیا تے اساں ولاگ کیتے اسٹارٹ خوبصورت جیہا جمعۃ المبارک ہے اج دا ڈینہہ تہاکوں تھی گیا جمعہ مبارک سارے میڈی سنگت کوں جتنے وی ساڈی سنگت دیس پردیس بیٹھی ہے ساریاں کوں سلام تھی گیا لو یو تھی گیا ٹرک بھر کے تے ساڈا چینل مریسن سبسکرائب ساڈی ویڈیو کریسن واچ تاں دل توں شکر گزار ہوسوں تے باقی چلدے ہاں باہر چل کے تہاکوں ڈکھیسوں نظارے پیارے پیارے خوبصورت جیہے ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے۔ زندگی بخیر رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو تے انشاء اللہ آج ولاگ کریسو اساں دل چسپ جتنے وی سنگت ساڈی بیٹھی ہے خوبصورت جی آڈینس ساڈی بیٹھی اساں کوں ڈیدی پئی ہے ساڈا چینل جیڑا ہے نا سلیم کھوکھیالہ ایکوں فالو کریسو اور ایکوں بیل آئیکن گھنٹی پریس کر چھوڑیسو کیوں پریس کریسو کیونکہ ہر آون آلی نوٹیفکیشن تہاکوں ملسی راہندی ساڈے ویلیج لائف دے نظاریاں دی سلیم کھوکھیالے دے پیارے پیارے خوبصورت جیہا پیج سلیم کھوکھیالہ اوکوں وی پیار محبت کرو اوکوں وی تھوڑی سپورٹ کرو اوندے نال وی ساڈے نال رہ کرو۔ تہاکوں پیارے پیارے ولاگ اساں اسے گالوں ڈکھیسوں کہ تہاکوں سکون اور امن اور شانتی اور دل اچ سکون راہوے کیونکہ سرائیکی نظارے ہن خوبصورت جے ہن پیارے پیارے جلدی جلدی ساڈا چینل سبسکرائب کرو چلدے ہاں باہر چل کے تہاکوں ڈکھیسوں ماحول پیارا جے ویلیج لائف دا لش پش کر گھیدی اے ٹے ٹن اپ ڈاؤن تھی گئے چلدے پئے ہیں کھوکھے تے کھوکھے تے چل کے تہاکوں سرائیکی ثقافتاں ڈکھیسوں سرائیکی ماحول ڈکھیسوں پسینہ آون لگ گیا حالانکہ پکھا وی چلدا پئے لیکن ول وی گرمی زیادہ اے کیونکہ پہلے بارشاں رہ گئین بارشاں توں بعد گرمی گرمی توں بعد ہن ولا گرمی سنگت چلو بٹ کوئی گال نی پریشان نی تھیونڑا تساں رہسو نال نال بغیر سکپ نی بغیر سکپ کیتے ساڈی ویڈیو تساں نی ڈیکھنڑی ڈیکھنڑا ہے ساکوں اپنڑے آپ کوں واچ ٹائم ساڈا پورا کراؤ پیار محبت کراؤ ساڈے نال تے رہو نال نال ویڈیو سکپ نہ کرے سو تاکوں ایویں خوبصورت جہے سرائیکی ولاگ ڈکھیسو پیارے جہے رہو نال نال چلدے ہیں بار چل کے تاکوں پیارا جہا ماحول ڈکھینے۔ سنگت باہر آ گئے اسے بادل بڑے پیارے پیارے اور خوبصورت جائے بنے کھڑے ہیں تے ایڈو ساڑا یار گنگا کھڑے تھیا کیا بات ہے گنگا لش پش کر کے تے جمعے دی تیاری تے بہنا پہ اللہ سنگت سلام تھی گیا تو کو سارے ہیں کو گرمی ہے آ گیر گیر گیر تے سنگت باہر ماحول بڑا پیارا تھی گیا ہی تے جانور پیارے پیارے ٹھنڈی ٹھنڈی چھان تلے بدے کھڑے ہیں تے میں آدھا کہ گرمی دی تن تہا ہے

تے موسم وی بڑا پیارا پیارا تھیا ودے سوہانا تھیا ودے اللہ خیر کرسی تے سامنے ساڑے بزرگ ہوری ہن تے بیل گاڑی گھن کے تے ویندے پئے ہن کیونکہ گرمی بہوں زیادہ تھی چکی ہے لیول دی گرمی تھئی کھڑی ہے تے بزرگ ہولی بیل گاڑی کھول کے تے اپنے گھر گھدی ویندے ہن چلو ماشاءاللہ کوئی گال نی اللہ پاک رحمت کر لیسی کڈوں نہ کڈوں خوبصورت جئیں تے تساں ساڑے چینل کوں سبسکرائب فالو کر چھوڑو۔ اے میرے خیال اے کیا کریندے پے ہن۔ او سنگت اے دا ول کوئی نواں کم میرے خیال تلے فصل اچ لہیندے پے ہن۔ آ لے او گیا ہی کیا بات اے اج دے دیکھن کوئی نواں ماحول لبھے سنگت بھا پھر بیل گھاڑی تلے لے گئے کیا بات اے فصل ایں کیونکہ تلے فصل ایں نہ اتھے پر میرے خیال گھا لوڈ کرن گے او سامنے ویندے پے ہن چلو کوئی گل نہیں ماشاءاللہ خیر ہو ویسی۔ سنگت تہاکوں پتہ ہے نا کہ ماشاءاللہ ہک نویں بیماری آئی ودی ہے سرائیکی کلچر دے اتے۔ ہر چھوٹے موٹے وڈے کونیاں دے وچ ساریاں بنیں بیماری آئی ودی تہاکوں بیماری دا شیڈول ڈکھینے کیڑی آئی ودی ہے تساں ڈیکھسو نا تساں حریان تھی ویسو کمال دی بیماری ہے ڈیکھو کیا بندے ہیں اے او بیماری چیک کرو ہن تساں چلاؤ ہا گیر ہوے۔

تے او ایہو زمیاں ٹک ٹک ٹک ٹک کلائی پی آندے میں آدھاں شہزاد بھائی تہاڈی وی کمال ہے آ خیر تے ماشاءاللہ بال تھی گن ٹرین ٹکی ٹکی ٹکی ٹکی دے اے جتھے ڈیکھسو کہ تہاکوں اے بیماری تہاکوں نظر سی ٹک ٹک آلی تے باقی ماشاءاللہ اساں اپنے کھوکھے وچ بیٹھے سے تھے تے صفائی کر کے بہہ گئے اسے گرمی تو بے حال تھے بیٹھے سے